Awo me nua yi, onua dɔ na ɛyɛ. Awo me nua yi, onua dɔ na ɛyɛ. Anuafoɔ mekyerɛkyerɛ obiara, baabi bi obi biara wɔ biara. Mhm. Ɛnna sɛ mɛkasa fa aduane ho. Mhm. Aduane ne nnipa. Sesei, deɛ nti a ɛma mmaayaa ne mmarima a yɛwɔ Ghana anaasɛ yɛaba wiase yɛdi yɛn ho bebree no, ɛfiri aduane no. Adɛn nti na ɛfiri aduane no? Ɛfiri sɛ, first no, sɛ wokɔdua aburo a, ɛbɛkyɛ ansa na afifi, na akyɛ ansa na adɛn, abɔ, na woakɔtwa. Ɛhɛn, kokoo nso wodua a ɛbɛkyɛ ansa na aba. Sesei deɛ, koko aba no woduaa nkyɛn aba, pɛya aba woduaa nkyɛn aba, menken nso a nkyɛn aba, ɛna ɛsan de nnuro bebree egu so. Enti ɛhyɛ aduaba no ma no nyini ntɛm, ɛhyɛ aduaba no ma efifi, ahyɛ no ama no anyini ntɛm, ahyɛ no ama aso ntɛm, ahyɛ no ama yɛakɔtete abedi. Ɛhɛn. Enti sɛ wodi saa aduaba no ba wo honam mu a, saa na ɛba bɛyɛ wɔ ɔhonam mu. Sɛnea ɛfɔɔ so. Ntoosi no, na ɔyɛ ketekete ma no so yɛn a ɛbere yɛn a yɛkɔtete bediiɛ no. Saa ara nso na ɛyɛɛ wɔ yɛn bɔde no mu no. Enti, sɛ ɛba bɔde no mu a, ɛbɛyɛ biribiara ntɛmntɛmntɛmntɛmntɛmntɛmntɛm. Enti first paa no, sɛdeɛ na yɛ yɛka sɛ adwamammɔ na ɔso no, ɛyɛ nokorɛ. Yɛfiri aduane no, ɛhɛɛ. Enti sɛ wodi, sɛ saa mmerɛ aduane yi aba yi, nti yɛdi kɔ yɛn honam mu a, Ɛyɛɛ adwuma ntɛntɛntɛntɛntɛm, sɛdeɛ ɛhyɛ pɛɛ no ma no so ntɛntɛm no, ɛfifi yɛ so ntɛntɛm no ma ɛbere a yɛkɔte bi yɛ no, saa ara nso na ɛhyɛ body no so saa ara, honam no mu. Ɛyɛ saa nti na akɔnnɔ no adɔɔso. Akɔnnɔ dɔɔso a, ɛsɛ sɛ ɛpue. Ɛpue nso a, ɛsɛ sɛ yɛdi ɛho. Nti wobɛhu Obiara a akora barima bi abɛhu yɛ ɔpɛtwa di akora ɔbaa bi abɛhu ɔpɛ ɔte adi adan nti ebi sɛ aduane no kɔ ne honam a ɛma ne honam yɛn didi edi didi edi didi edi didi edi na na ne twam keka no na ne ho adi ka no na ɔfɛ ne kɔteɛ ɛyɛ aduane no ɛne nnuro no a yɛde gu so no a yɛbɛdi yɛn ti saa so na ɛyɛ wɔ yɛn body no mu ɛhɛn. Enti wubehunu na ne ho keka no, metwam keka no, medi kɔteɛ, medi kɔteɛ, medi kɔteɛ, medi kɔteɛ, na ebe man so no, kɔtena sɔre. Medi yɛ twɛ, medi yɛ twɛ, medi yɛ twɛ, ɛyɛ saa na ɛteɛ. Enti ɛyɛ aduane no a na ɛsɛ sɛ ɛma adwaman no adɔɔso anaasɛ yedi ɛho kɛseɛ no, akanyan yɛn yɛn akɔnnɔ no, aduane no akanyan yɛn akɔnnɔ no. Enti sɛ ɛbɛyɛ a yɛnkɔfa tete adu kooko no yɛmmedua, tete aduaba no yɛmmra mmedua, ɛno na mmom na ɛbɛboa yɛn. Esiane sɛ. Ɛno na ahoɔden wom a ɛkyɛ ansa na ayɛ dɛn? Aso, daakye ansa na abere. Saa na ɛteɛ. Sese mmere, nnuaba a ɛwɔ hɔ yi, ntos ne deɛ aka ka ho nyinaa no, mango, pɛ, sese wokɔfa firi afuom na wode ba fie a, woamfa anhyɛ fridge mu anaa woanhwɛ no a, ɛbɛhu sɛ na ayɛ dɛn? Aporɔ. Yɛsɛ first no wobɛtumi de ato ɛmporɔ da bɛkyɛ te sɛ deɛ ɔyɛ a na ɛporɔ ɛsiane sɛ aduro no ntia nti sɛ saa wei nyinaa ba a wodi no mu a te sɛ na ɛbɛyɛ wo ɛkanyan w'akɔnɔ no ɛma woyɛ wo honam yɛ basabasa ɛkekakeka wo mɛdi kɔteɛ mɛdi kɔteɛ woyɛ ɔbaa bɛrima mɛdi atwa mɛdi atwa nti saa na ɛyɛ wɔ wedeɛ no mu nti aduane no na ɛma wedeɛ no ɛyɛ saa ɛkontrol wedeɛ no saa ɛhɛn nti aduane no ɛna ɛyɛ saa sɛdeɛ ɛhyɛ aduaba no Aduro no hyɛ aduaba no mfifi a ɛhyɛɛ no ma ɛnyiniiɛ, yɛde aduro gu so ɛhyɛɛ no ma ɛsoeɛ, ɛhyɛɛ no ma ɛbereeɛ no, saa nso so na ɛba abɛhyɛ yɛn, yɛn wedeɛ no mu no, ɛbɛhyɛ yɛn ama yɛn nso yɛabere, nti wɔyɛ akwadaa nine years koraa na wabere, wasodie, eleven years no wasodie. 13 14 years no asodie na obi edi ne ho ɛnyɛ mmoa ɛyɛ aduane no ɛhɛn nti sɛ yɛbɛhwɛ aduane no yie anka bɛboa yɛn ɛhɛn nti sɛ wo woyɛ ma awofo na wo sɛ wo babaa ne kɔn dɔkɔtea mɛmɛ nyɛ wɔn anaasɛ ɔba bɛrima no ne kɔn dɔkɔ ɛyɛ atwa mɛmɛ nyɛ wɔn nti na sɛ wo papa no wokɔ akɔtɔ aduaba no abɛbɛdua no wokɔtɔ abɛɛfo wosi yɛfrɛ bi abɛɛfo ɛna akɔtɔɔyɛ wode hyɛɛ fam ayɛ na ɛdɛ ɛbaayɛ Ɛna wɔsan de aduro guu so na ɛfi ɛnyini ntɛm. Ɛna asan de aduro guu so na ɛso ntɛm. Ɛna asan de aduro guu so na ɛbobɔ akɛseɛ. Ɛna asan de aduro guu so na ɛbere na akɔteteeɛ. Ɛhɛn, nti yɛdi kɔ yɛ wedeɛ no mu a, deɛ na ɛbɛba? Nti ɛhyɛ yɛn wedeɛ no mu sɛ na ama biribiara so ayɛ ntententententententen. Nti obi de 18 pɛs no ansa na akɔnnɔ no bɛdɔɔso wɔ ne mu sɛ ɔbɛdi kɔte a, seesei na ama 11. Ebi deɛ koraa pira sɛ 9. Ɛhɛn. Ntsi na sesei no, eduan ntsi na sesei ma yedii ho saa no. Ɛhɛn, the food wey you dey chop na im dey make us dey fo fo kene ha o. Ɛhɛn. Ɛhɛn. Ntsi, yɛ eduan no, se ntsi sɛ ɛbɛyɛ a yɛnkɔ nkɔfa tete nneɛma no yɛmmra mmedua na ɛnna ɛbɛboa yɛn. Ɛhɛn. Ntsi, efisɛ deɛ wodi no na ɛyɛ wo honam, ɛnna aduan no wodi a, Ɛkɔyɛ adwuma wɔ wiridie no mu. Ɛhɛn. Enti nnuane no a yɛdie no, ɛno na ɛkanyan yɛn akɔnnɔ no. Ɛma yɛ, obi wɔ hɔ a na ɔde ne nsa wurawura na, n'ase, n'ase keka no, ohia pɔteɛ. Ɛyɛ aduane no, ɛfiri nnuane no a yɛdie no. Obi wɔ hɔ a na ɔtwetwe ne, ne, ne kɔte. Ɛhɛn, ɛfiri aduane no a yɛdie no. W'aso, osi aso so, wa, wa, aduane no afɔ so ama no anyini. wɔ ne mu. Onnyi ne su so koraa, aduan no afɔɔso ama no anyin wɔ ne mu. Ɛyɛ saa. Wɔaso kɔtee bi nso, aduan no ama fɔɔso no ama no aso kɔtee bi. Ɛhɛn. Nti saa na ɛteɛ. Nti sɛ obi bisa sɛ adɛn na ɛsɛ sɛ ɛma yɛn aba ne mmarima yedi yɛn ho bebrebe a, na ɔbɔ mmɔden akyerɛkyerɛ mu saa kyerɛ no sɛ ɛfiri aduane no. Obi ka sɛ ah, adɛn? Na ɔka sɛ ah, First yɛdua aduane a ɛkyɛ ansa na aba. Sese deɛ yɛse biribi deɛ aba afei woduaeɛ a na aba. Yei deɛ duro gu so na yɛahyɛ duro na yɛahyɛ no na anyini na yɛahyɛ no na abere na yɛdi akɔ ɛhonam nti ɛhyɛ yɛ yɛwedeɛ no nso so. Ɛhyɛ yɛwedeɛ no nso so. Ɛhɛn na ama yɛaso. sɛ yɛdi yɛn ho ɛhɛn nti ɔyɛ akwadaa koraa no waso bie nine years no waso bie eleven years no waso bie nti ɛyɛ mma mo ani nkɔ mma maa no ho ne mma mɛ mmeranteɛ mmarima no koraa deɛ ɛyɛ ɛkyɛ kakra nsa na woyɛ ɔbɛrima a wobɛnya ɔbaa bi adi no ba ɔbaa deɛ osua koraa wobɛnya papa panin bi ama no adi no mhm, nti ɛyɛ mma mo ani nkɔ mma mmaa no ho so so mhm. na monhwɛ mo aduane die mu yie yɛnhwɛ yɛ aduane mu die yie na sɛ ɛbɛyɛ a anka tete Kookoo no, tete mankani, tete bankye no, tete bɔɔfrɛ no, yɛn nnuadua no bebree, tete mango no, yɛn nnuadua no bebree, na ɛna ɛbɛboa yɛn. Nti sɛ obi bisaa sɛ, ɛna sɛ sɛ akɔnɔ no adɔɔso saa a, obiara hɔ a, obiara ho yɛ ne dɛ. Me ho yɛ wo dɛ, me ho yɛ me dɛ, wo nso ho yɛ wo dɛ. Ɔfalumba ho yɛ ne dɛ.

Eeii Agya Koo ho yɛ no dɛ, Lowin ho yɛ no dɛ Ɛhɛɛɛɛ mm-hmm Boss Nation foɔ ho yɛ wɔn dɛ Bim Obiara ho yɛ no dɛ Efiedure no nti na ama obiara ho yɛ no dɛ no Saa obia ho yɛ no dɛ ɛhɛɛ me ho yɛ wo ne dɛ woso ho yɛ wo dɛ obia ho yɛ no dɛ efiri dɛn na yɛdie no ntia yɛn nyinaa ho yɛ yɛn dɛ obia ho yɛ no dɛ mm enti mede bɛsia nyankopɔn tena anim kyɛ obi biara kyaaw.